ḽo kovhela ndi matekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha belren news vha tshi khou avhalelwa nga rufhu wa tshikovhele sa tshipiḓa tsha u pembela u fhedza ṅwaha muthihi belren news i khou bvela phanḓa na u vha ḓisela maṅwe a mafhungo a tsedzuluso ane ro vha vhigela one miṅwedzi ya fumimbili yo fhelaho Nga ṅwedzi wa Tshimedzi, ro vha kovhela fhungo ḽine ḽa ri vhasedzulusi vho bvisela khagala uri zwa vhufuwakhovhe zwi kwama khovhe dzi no tshila lwanzheni nga nḓila i si yavhuḓi. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga vhorasaintsi vha dzitshaka u bva Yunivesithi ya Miami na Yunivesithi ya New York yo wana uri nḓowetshumo ya vhufuwakhovhe yo ḓitika nga u kukuṱa khovhe nnzhi u bva lwanzheni u fhira zwe zwa vha zwo anganyelwa zwone tshifhingani tsho fhelaho. Mawanwa a tsedzuluso o ganḓiswa kha dzhenala ya Science Advances. Maṅwe a mawanwa a tsedzuluso ane ro vha ḓisela one ndi a uri vhatsedzulusi u bva kha ḽa Burkina Faso vha ri munyunyu vhu khou thoma u konḓelela mishonga ya u thivhela u phaḓalala ha vhulwadze ha malaria dzhangoni ḽa Afrika. Izwi zwi nga vha zwi tshi amba uri maswole a mivhili ya vhunyunyu o no ḓowela mishonga. Mawanwa a tsedzuluso o ḓisendeka nga data yo kuvhanganywaho u bva kha mivhundu miraru i wanalaho vhukovhela ha Burkina Faso. Vhasedzulusi vho sengulusa data ya vhukati ha ṅwaha wa gidi mbili fumi mbili na ṅwaha wa gidi mbili fumi sumbe. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenaḽa ya Malaria. Muhumbulelwa muporofita Vho Phaṱhutshedzo Sekhubu vho ḓivhonadza hafhu Khothe ya Madzhisiṱaṱa ya Thohoyandou ṋamusi. Kha ḓuvha ḽa ṋamusi mulandu wo ḓo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa fumi mbili uno ṅwedzi hune vha ḓovha vha tshi khou bvela phanḓa uno ita khumbelo ya beiḽi. Muhumbulelwa Vho Sikhubu vhane vha ḓivhea sa muporofita Vho Muritho ndi vhane vha khou hweswa milandu miraru ya u tzhipa. Mulandu wa u thoma ndi une vha khou humbulelwa u tzhipa musidzana wa miṅwaha ya fumi iṋa nga ḽa ṱahe ḽa ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha kha vhupo ha Sibasa. Mulandu wa vhuvhili ndi une vha khou humbulelwa u dzhenisa munwe wavho kha vhudzimu ha mupondwa onoyo muthihi kha vhupo ha Sibasa. Ngeno mulandu wa vhuraru u wa u humbulela u tzhipa musidzana wa miṅwaha ya fumbili nga ḽa vhufumi ḽa ṅwedzi wa Lambamai uno ṅwaha kha vhupo ha Tswinga. Muhumbulelwa vha ḓo ḓi vhonadza hafhu khothe nga Ḽavhuvhili vhege i ḓaho. Naho zwo ralo, Vho Agnes Ṱhomoli u bva kha tshiimiswa tsha TV ipfi ndi vhane vho vha na vhupfiwa.
Riṋe sa tshiimiswa tsha TVEP ro ya ra ḓa fhano Ṱhohoyanḓou Magistrate Court ro ḓela case heinoni ya ṅwana o tambudzwaho lwa vhudzekani wa fourteen years, case yo dovha hafhu ya postponeliwa dzi thweḽufu Tuesday next week. So riṋe sa tshiimiswa tsha TVEP ri ḓo ḓi dovha hafhu ra vha ri hone nga dzi thwelefho muhumbulo muhulwane u sapota vhathu vhane vha vha vha khou tambudziwa nga nḓila dzo fhambananaho, na u tambudziwa ha vhana ngauri tshifhinga tshoṱhe ri vha ri tshi khou amba nga mafhungo a uri vhathu kha vha ṱutshele u tambudza vhana more especially u tambudziwa lwa vhudzekani, u tambudziwa nga nḓila iṅwe na iṅwe. Riṋe sa TVP ri ri hai vhathu kha vha bve khaḽo heḽo fhungo ḽo tambudza vhana, zwino nga Ḽavhuvhili nga dzi 12 riṋe ri ḓo vha ri hone fhano ri tshi khou isa phanḓa na u sapotha hounoni ṅwana o tambudziwaho lwa vhudzekani. Fhungo ḽi tevhelaho ḽi na zwidodombedzwa zwine zwa nga sia zwi khou sinyusa vhane vha vha na mbilu ṱhukhu vhane vha tata zwihulwanesa na vhana. Mapholisa vha Thohoyandou vha khou ṱoḓulusa mulandu wa bulayo khathihi na u ita ṱhoḓisiso zwi tshi tevhela tshiwo tshine ha khou humbulelwa u pfi tsho vhangwa nga dzikhanedzano dza miṱani muvhunduni wa Lufule madekwana Mbamulovha. U ya nga ha vhuṱanzi, mapholisa vho ḓo vhidzwa afho he tshiwo tsha itea hone. He vha ri vha tshi swika vha ṱanganedzwa nga zwitumbu zwivhili, tsha munna na tsha mufumakadzi. Tshitumbu tsha munna tsho vha tsho nembeledzwa kha ṱhanga ya nnḓu ngomu nḓuni, ngeno tsha wa mufumakadzi tsho wanala henefho fhasi tsho vhofhiwa zwanḓa, milenzhe khathihi na mukulo. Tsho vha tshi na mafuvhalo kha zwipiḓa zwa muvhili zwa fhasi, ngeno tshihali tshe tsha mu huvhadza tsho vha tshi sa tou bviswa afho kha mukulo. Ṱhoḓuluso thangeli dzo sumbedza uri avho vhoṱhe vho vha vha tshi khou funana nahone vha tshi khou dzula kha muvhundu muthihi. Ngeno hu ri vha sa dzuli muḓini muthihi, Vhafundi Munna, Mpho Malangi wa miṅwaha ya fu-iṋa na Lutendo Khumeleni wa miṅwaha ya furaru-sumbe, Mukomishinara wa Mapholisa Limpopo Lieutenant General Thembi Hadebe vho itela khuwelelo ya uri vhathu vha konḓelelane kha zwa lufuno na u kona u dzudzanya mafhungo avho zwavhuḓi. Muambeli wa mapholisa Colonel Matsiliesela Ledwaba vha ṱalutshedza.

to exercise restraint to be patient in solving their love life affairs a khou guma ngorali mafhungo fhano kha belran news muthetshelesi kha vha ḓibvela phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha spotify x twitter tiktok khathihi na kha youtube vha nga ḓi dovha hafhu vha dalela siaṱari ḽashu ḽa facebook hune wa ri wana fhaḽa kha belran news kana u ri fonela kha 083 861 2263 maṅwe mafhungo ndi vhavhuyana nao tshifhingani tshiḓaho